Chimei uleh tumpang chuanin review tur kan lo nei leh a, chu chu San Sui a ni a, San Sui-ah khanin chi hnih kan nei a, a hma khanin a pakhat zawk model sang hret zawk a kan rawn review tawh a, tunah hian a pakhat zawk kan rawn review dawn a ni, hei hi in hmuh theih ang hian a ni a, pedestal fan a ni, in hmuh theih ang hian hei hi a ni a, four hundred millimeter a size lian ber ang kha a ni ta a. Maw a thlah a kha. Tichuanin hei hi a ni a, sixty five watt a ni a, tichuanin hei a leaf ang chi ti mai ila a thla hi a ni a, pathum a awm a. Tichuan kan han sawi leh thin anga Sansui hi Japan brand a nia, TV ah te leh thil hrang hrang an lar a, Japan ho company siam a ni a. An rin tlak a, an tha a, zek lo ah chuan ti tawp mai ila kan han sawi duh a chu. A build quality leh finish a hi A nalin a tha khawp mai. Bajaj hianin a finishing leh engkimah hian a tluk lo mawni aw ka ti deuh hlek a. Hemi a tiang zawng zawng te, a ke te, khu a finishing engkimah thir, tin a plastic quality hrim hrima pawh hi engemaw tak hian hei in hmuh theih ang hianin vedio ah hianin la lang mawi nalh chiang in ka hre lo a, a takah phei chuan hei a smooth mawi nalhin a casing te pawh hi a solid tha. Khawp mai a ti mai ang, a finishing engkim mai a smooth mawi nalh a ni tih ang zawng zawng mai hi maw. Tichuanin kan han sawi duh ah chuan tuna mi hi pedestal oscillating kan ti ta a vir kual thei tho kha an ni a. Tichuanin hei hi rupees sang hnih leh za hnih za thum tih bawr vela kan zawrh. A ni a, mi dang ai chuan kan zuar tlawm daih ania, tichuan hetah hian a speed control a hi a sir kilah hian an dah thung a in hmuh theih ang hian a button awm lo khan maw, a sir kilah hian hei zero one two three khanin a awm mai a ni, hei chu a lock na hemi a tiang leh a khawl ti mai lam aw motor va lock behna kha a ni mai a, tichuan heti lamah i hmuh leh chuan hemi chu a stand pawh tawlh lock na kha a ni leh mai a. Chuan he tlaina chhin a awm a, tlai chhin hnuai leh hemi ih inkalhna kha a hliah fuh thu kha a ni leh mai a ni. Tichuanin hetia in han hmuh ang hianin hemi Sansui tuna mi design hi khan duh em em a chhan a chu pakhatna ah chuan sawi ta ang khan Japan brand, Japan company hnuai ami an ni a, brand rin tlak ngaih ngam taka lei ngam an ni. A brand te kan ni tih ila kan sawi sual awm lo ve. Tichuan a dawt leh ah chuan a tha kan tih em em na chu in hmuh theih ang hianin a compact simple mawi nalh khawp mai. Bajaj te Havells te pawh ni se eng brand pawh kan sap lai vek tho a ti mai ang. Sansui ah pawh kha hian Bajaj leh Havells te Viga te Crompton te a kan sawi seng lo ang pedestal fan a design inang put a a hma lam hemi Kan kawhna lai tak maw a laia hianin hemi lai thlah hianin tiraw a thla hnuaiah hianin a button kha speed one speed two maw off ang khan a awm thin kha a lu bawk lian deuh te mai la a motor ni si lo khanin a phek hlai lian pui kha a rawn awm thin kha maw khati ang kha a awm thin a ni amaherawhchu tuna mi hi chu hei a slim design hnawk lo mawi dang daih ka tia. Vedio a inhmuh ai hian a takah phei chuan a simple mawi nalh khawp mai a, a mah erawh chu sawi tak ang khanin hetah maw a vir kual ve vek thei tho tin a speed control a kha a sirah hian an han dah ta daih mai a ni. Tlem chuan heti a zuk englo zen chu ngai a ni mai a mahse a compact felna leh simple felna leh hnawk lohna a kha a tilang mawiin a ti simple in a ti nalh ka ti em em mai a pakhatah chuan maw Chu chu an ni a tin, chu mi piahah chuan an build quality, finishing engkim mai hi in han hmuh theih ang hian a nalhin a quality tha. A plastic reng renga pawh hi a solid tha tih hi a hriat a, finishing hrim hrima pawh a tha a nghet tha khawp mai. Bajaj eng company pawh ni se Bajaj hei zawk leh dang te pawhin an tluk lo maw ka hre lo zawk a, tin tunah hian keimahni bikhen kan offer tlawm leh zual avang hianin, lei sual a awm lo. Chu chu kan han sawi tel leh dû a ni. Hei hi stock kan ngah lo khawp mai a, kan offer a tha khawp mai a ni tih kha kan han sawi dû a. In hmuh theih ang hianin virkual thei sixty five watt Bajaj Havells ten a inang vek maw hei hi a speed a. Tichuanin Japan technology brand rin tlâk chhe mai mai lo tûr inti kat teh ang kha an ni a. Tichuan chu mi piah lamah chuanin ahh speed maw control-na a awm a, amaherawhchu a design a. A simple hetia hnawk lo a compact design kan ti dawn aniang dah vang khan hetain a sirah hian a awm thung a hetia zawk hmeh kual lian lai hluap kha awm lo thung kha a ni ta mai a ni tichuan hei lo pawh hi sansui ah kha chuan one twenty six watt a aia ihh model sang hret kha a awm tho a mahse khami kha chu a hma lamah hianin maw design pangngai ang khan rawn design thung a hemi hi a unique mawiin alo ni tih kha kan sawi tel dawn a ni e a mawi khawp a ni.